Sɛ yɛtu firi ɔman Ghana mu na yɛkɔ hwɛaa de ani kɔpie mu wɔ Amerika, New York mmɔnten so a, Ghanafoɔ ana akyerɛ sɛ ampa, His Excellency John Dramani Mahama, Nyankopɔn dii ne ho afoofi a Ghanafoɔ to aba papa maa no a ɔbɛdii Ghana akonnwa no, ɔde ɔman no afiri adom mu akɔ adom mu, ne nyinaa ne sɛ sɛdeɛ na ɔman no te atete apansam na ɛnnɛ mmerɛ mu ɔman no baabi a aduru no, na ɛyɛ adeɛ a kyerɛ sɛ Ghana Mma Mpanyin His Excellency John Dramani Mahama ne mmɔdemmɔ yɛ adeɛ a ɛsɔ ani paa. Wɔ mɛko a Ghana Mampanyini His Excellency John Dramani Mahama ɔne ɛyɛ ɔsoafoɔ a wɔn na ɛhwɛ amanɔne nsɛm soɔ ɛyɛ Okudzeto Ablakwa Samuel ɛna afei nso kora mpo no ne ho kani ɛyɛ yɛ maame Lordina Mahama ɛne mpanyinfoɔ a titiriw ɛne anintire a wɔn ɛtu firi ɔman Ghana mu na wɔn ɛde wɔn ani kyerɛ mu ɛwɔ Amerika abrokyiman mu, kuro baako a yɛfrɛ no New York. Na deɛ nti a wɔkɔeɛ nyinaa ne sɛ, ɛnkyɛ biara United Nations wɔn nhyiamudie a ɛtɔ so aduowɔtwe, ɛyɛ General Assembly no ɛbɛkɔ so. Na sɛ ɛbɛkɔ so deɛ a, na Ghana nso so ka saa ɛyɛ ama wiase amansan kuo bata yi ho no, na ɛwɔ sɛ yɛma mpanin ne ne mpanimfoɔ nso bɔ anan na wɔde wɔn ani kyerɛ mu wɔ hɔnom. Na ɛno na Ghanafoɔ a wɔwɔ ɛyɛ New York. Ɛna afei nso koraa no state ahodoɔ a ɛwɔ ɛyɛ America hɔ nom na wɔn tee sɛ Ghana Mampanyini His Excellency John Dramani Mahama ɛbɛtumi aba ɛyɛ dwumadie no bi no wɔn nso so annye antena wɔn ankɔ wɔn nnwuma so na wɔn agyae wɔn nnwuma na afei nso koraa mpo no wɔn a wɔwɔ holiday a wɔsɛ nka sɛ bi mpɛrɛ asanka wɔn da fie na wɔn adwodwo wɔn ho na wɔn te daabi deɛ Mampanyini His Excellency John Dramani Mahama ayɛ ama Ghanafoɔ ɛyɛ adeɛ a asɔ wɔn ani paa ɛti sɛ wɔn ɛtena fie a na ɛsɛ wɔadi ɔman no aborɔ. Wɔma wɔma nkwa mma ɔman no. Sɛdeɛ Ghanafoɔ a wɔwɔ Ghana tumi koeɛ afe mpem mmienu ne aduonu nan ɛwɔ seven December no, ɛwɔ sɛ wɔn nso so ɛmmerɛ aso sɛ wɔn a wɔwɔ America nso so, wɔn nso kyerɛ deɛ wɔn nso bɛtumi ayɛ. Ɛno nti na wɔn nyinaa kɔbɔ pie mu ɛwɔ hotel a Ghana man panyin His Excellency John Dramani Mahama ɛrekɔ akɔda no anaasɛ ɔkɔ akɔtena di n'adwuma no. Wɔn nyinaa kɔbɔ pini hɔnom a ɛne ɛkɔhwɛ adoa ne kete ɛnyɛ asɛm ketewa. Ɛsɛ w'ani ɛnsɛ sɛ ɔka kyerɛ nnipa mpempem akoma a wɔyɛ Ghanafoɔ de twi kɔgu hɔnom a wɔregye ne baabaabaa ne yɔɔyɔɔyɔ ne gɔngɔngɔn ɛna ɛna nyɛ asɛm ketewa koraa na ɛfɛ yie paa. Ɛno ma wohu sɛ ampa Ghanafoɔ yɛn nso so ɛnyɛ adeɛ yɛyɛ boniayɛfoɔ. Obi yɛ adeɛ na ɛsɔ yɛn ani a yɛtumi ma no hu sɛ ampa deɛ wayɛ no ɛsɔ ani paa. Na deɛ ɛyɛ ɔmanfoɔ ɛkɔɔ hɔ nyinaa ɛka ne sɛ na wohwɛ placards a wɔatwerɛtwerɛ so a na ɛhyɛ Ghana Manpanin His Excellency John Dramani Mahama. Ɛfiri sɛ ɔbɛnyaa akonnwa no diiɛ no, ɛyɛ adeɛ a wabɔ ne ho mmɔden paa wɔ akonnwa no so ama seesei no, na yɛwɔ fene bi a na yɛdi no ɔman Ghana mu. Ɛno ara ne dumsɔ. Sɛ ɔbɛtena akonnwa yi so no, dumsɔ ɛyɛ adeɛ a kyɛ sɛ dumsɔ apɛ ne baabi afa koraa. Sɛ ɔmanfoɔ bɛkae a, afe mpem mmienu ne du mmiɛnsa ɛna Ghana yɛn kanea no, ɛwɔ mu sɛ mmerɛ biara ne dundum deɛ, Nanso saa mmerɛ no na ɛhyɛ aseɛ na ɛdundum pa ara. Ghana manpanin His Excellency John Dramani Mahama, saa mmerɛ no na ne ɛdi akonnwa anaasɛ ɔdi ɔman no anim. Wɔbɔɔ ne ho mmɔden bɔeɛ ara te sɛ ɛtoatoa adwene ne mpanyinfoɔ hyiahyiaeɛ asisi nkonnwa ara ma ɔkɔfaa car power ɛna afei nso koraa mpo no mfidie ahodoɔ pii no ara ɛde bae ɛma ɛyɛ dum sɔ no sosɔ ano saa afe mpem mmienu ne du nsia Dunsɔn no firi hɔ. Nanso so afe mpem mmienu ne dunson dunwɔtwe ɛreba no biara no, ɛyɛ adeɛ a na dumsɔn no wɔ mu saa a wɔ sɛ nka Ghana mampanyin a ɔdi akonnwa a ɛyɛ afe mpem mmienu ne aduonu nan yɛtoo aba de yi ɔne n'amanyɔkuo no firi hɔnom no na wɔ sɛ nka wɔn nso bɔ wɔn ho mmɔden kɔfa saa mfidie no bi so ba na ɛbɛboa na nka ɛbɛtumi ɛbɛsi ano kwan nanso so wɔanyɛ no saa ɛsan ɛda hɔ twɛn Ghana mampanyin John Dramani Mahama ma wɔbae ansa na wɔasan de nneɛma papa abegu akwan mu a seesei adum nso yɛnka ho asɛm wɔ Ghana. Ɛno akyi no, wɔkyerɛɛ mu sɛ, Better free education is possible because of John Dramani Mahama. Deɛ Amerikafo yi atwerɛtwerɛ no bi no no o. Wɔn sɛ free education no, ɛbɛkɔ so ayɛ yie ama kyerɛ sɛ asipi asi ɛyɛ ta wɔ mɛko aduane ho nyɛ den ma mmɔfra na mmɔfra aduane wokɔhwɛ mmɔfra aduane a wɔdi wɔ sukuu mu a worɛ bɛho ɛwɔ aban bi mbrɛ so. Nso John Dramani Mahama, His Excellency, ɛbaeɛ no, asesa. Ɛno akyi no, wɔn sɛ import duty. Ɛsoa te sɛ ehu. Nti wɔn a wɔwɔ amonone, wɔde nneɛma a ɛmɔ ɛreba ɔman Ghana mu a kane no na nka agya wɔn tipayɛ. Nanso sɛ sɛ wobɛduru ɛyɛ ɛyɛ Ghana ha tɛma anaasɛ takoradi a ayɛ fo yɛ sɛ ne boɔ no ɛsoa te sɛ ehu ama wɔn ankasa wɔn de nneɛma ɛbɔ mu sɛ ampa a ɛsesa yɛ aba ɔman Ghana mu. Ɛno akyi no, na dɔla no ɛdira mmirika gidigidigidigidigidi. Aban a ɛtwa mu ma Ghanafoɔ nyinaa te sɛ wano wakye dɔla sɛ four Ghana cedis no ɛnko baabi ha da. Ɛnso Ghanafoɔ te wɔn ani no na ɛduru seventeen Ghana cedis. Nanso His Excellency John Dramani Mahama ɛbɛdi adeɛ no, dɔla no so ɛte sɛ ɛhu ɛma ɛduru baabi koraa no ɛbɛduru nine. Nnansa yi na nneɛma asɛ akeka ne ho a kyerɛ sɛ dɔla no ɛresan ɛrewoso ne ho kakra. Nanso no wɔn nso wɔn ani gye ho papaapa kwan a his excellence ɛne ɛyɛ finance minister ato forcing atoto nneɛma akɔyɛ ama dɔla no atumi agyina brane ɛwɔ ɔman Ghana mu a wɔn sɛ aseda na ɛnka ne din. Afei nso koraa mpo no wɔhwɛ nneɛma papa bi a kyerɛ sɛ his excellence John Dramani Mahama ɛde gu akwan mu a kyerɛ sɛ ne nyinaa no ɛyɛ ɔman no mpuntuo a wɔhwehwɛ. na afei nso koraa ɔhwɛ ama ɔman no afa ne ntoma pa afira. Na sɛ wei nyinaa ɛrekɔ so wɔ ɔman Ghana mu a, na sɛ ɔman panyin ɛreba baabi sɛ ya, na wɔn ntena wɔn afie mu, ɛmfa wɔn nhyɛ ɛ wɔn mfa wɔn nsa nhyɛ wɔn dɛm nifa mu, wɔn ɛkɔ mu ma mmɔnten so, ɛ ɛm ɛm ɛm mmɛkyerɛ wiase nyinaa nhu sɛ wɔn nso wɔn anya ɔman panyin papa bi a ɔdwene ɔmanfoɔ no ho. Wɔsɛ sɛ ɔhwɛ sɛdeɛ n'amammuo ɛrekɔ, ne nsɛm a ɔkaeɛ, bɔhyɛ a ɔhyɛeɛ, adeɛ baako koraa a ɛyɛ wɔn anigyeɛ ne 24 hour economy. Wɔse America hɔ a ɛwɔ yi, ɔmanfoɔ no na ɛka o. Wokɔpie mu wɔ hɔ nom a, ebinom kɔ adwuma anɔpa, ebi kɔ awia, ebinom kɔ anadwo. Da biara no, 24 hour no ɛyɛ adwuma. Ɛsɛ nnipa nna. Ebi kɔ na ebi ba. Na sɛ ɔmanpanyini papa bi sei wada dwene ho ahu sɛ, ɛwɔ sɛ 24 hour ɛtumi ɛkɔ so ɛwɔ ɔman Ghana mu na ɔmanfoɔ no nya adwuma yɛ a, na wei ɔde ɛba anaasɛ obi kɔgyina baabi ka sɛ, ɛnyɛ adwuma a, ɛnyɛ possible a. Na wei, wɔn si wei ne ka ni, wɔn deɛ wɔ gyidie sɛ His Excellency John Dramani Mahama, deɛ waka biara no ɔbɛtumi ayɛ, na ɔbaeɛ no koraa deɛ wayɛ koraa no kakra a wayɛ no, bosome nwɔtwe nie no, deɛ wayɛ no, ɛyɛ adeɛ ɛboro adwen ne nteaseɛ so, nti no wɔn wɔn taa n'akyi pampee, wɔn taa n'akyi pampee, na atɛm baako, asɛm baako pɔ wɔn ka kyerɛ His Excellency John Dramani Mahama ɛne sɛ, mmɔden mu a wɔrebɔ yi, Ɛnyɛ obi na ɛbɛka o, Ghanafoɔ no nyinaa hu. Na mmom no, deɛ wɔsrɛ ne sɛ, ma no ntie obiara. Ma no ntientie nkurɔfoɔ bi ano sɛ deɛ ɔreyɛ no ɛnyɛ yie. Ɛna ɔyɛ sɛ na press conference ahodoɔ na amanfoɔ yɛ. Ɛna wɔbɛyɛ amea hwɛ ɛnyɛ yie. Ɛɛ ɛɛ twɔbaafoɔ ɛyɛ sɛ twɔbaafoɔ koraa yɛ 24 hour wɔn sɛ yɛ twɔbaa biara nyɛ 24 hour economy biara. Hwan na ɛbɔɔ n'ahomakye dɔnko sɛ ɔkɔtena baabi sɛ ɔkɔpɛ fufuo adi wɔ Ghana dwa so? Enti Ɔmanpanin His Excellency John Dramani Mahama, wɔn nso wɔtaa n'akyi ma ne nte obi. Deɛ ɔyɛ no ara na wɔma n'adwene nkɔ so ɛfiri sɛ wɔtaa n'akyi pampee. The decision bi a ɔbɛtake biara a ɛbɛboa ɔman no biara no, nipa bi a ɔbɛsɔre ayɛ against biara ma no mfii no. Wɔnhwɛ so na wɔnyɛ deɛ wɔreyɛ a ɛma Ghanafoɔ nyinaa ani agye a obiara rebɔ n'aba so. Ɛno akyi no, wɔse adeɛ baako koraa a wɔde aba amammuo no mu ama no ayɛ fɛ koraa yɛ adibuo. Sɛdeɛ Ghana mampanin yi kane na ɔbrɛ ne ho ase no, saa a ɔsan kɔba ayie no, ahobrɛaseɛ saa. Kyerɛ sɛ ɔhenempɔn koraa na ɛrekyea no na sɛ ebia Nana ayɛ n'adwene sɛ ɔrema ne mu so na nka wakyɛ no ɔse dabi Nana nya aboterɛ tena ase. Wɔse sɛ wohwɛ kane amammuo no paa na de toto ne deɛ no ho a, o wotumi hu sɛ Ghana firi akyiri akyiri akyiri amena donkɔdonkɔ bi mu paa bɛpue ɛyɛ kokoɔ so. Ɛno na ama nsakyerɛ kɛseɛ atumi asi wɔ ɔman Ghana mu a ayɛ wɔn fɛ, ayɛ wɔn anigyeɛ, ayɛ wɔn ahomeka a wɔdira mmirika rebɛhyia no ama no ahu sɛ ampa wɔn nso so wɔ dɔm bi wɔ hɔnom a wɔtaa n'akyi a wɔreboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a dwumadie bi a wɔdi biara no ɛbɛtumi akɔ so. Na sɛsi a yɛkasa yi no, Ghana manpanyin His Excellency John Dramani Mahama wakɔpiem wɔ Amerika, ɔwɔ New York mmɔnten so. Na ɔwɔ nhyiamudie akɛseɛ mmienu a ɔbɛdi de adwendwen ɛyɛ ɔman Ghana, ne nkankɔ ne ne mpuntuo ne Abibiman nyinaa ho. Ɛno akyi no, United Nations nhyiamudie a ɛbɛkɔ soɔ no, ɛda a ɛyɛ wɔ da, September ne da a ɛtɔ so aduonu enum, ɔmampanin no bɛgyina simpie so akasa akyerɛ ewiase amansan nyinaa. Na ɛno gyina Ghana nan mu. Na nsɛm bi a ɛwɔ hɔ bi yɛɛ sɛ fata sɛ Ghana Mampanyin His Excellency John Dramani Mahama ɔwesa de gu hɔ ma ɛyɛ ɛtoaso mu ma wiase amansan nyinaa etie na yɛfa mu nsɛm de bɔ bra na ɛbɛboa ama aman puntuo ne ne nkyekyerɛ atumi akɔ so no. Biribiara awie mu tɔɔtee de ama ɔman Ghana na yɛatumi ako akɔ yɛn anim. Na wohwɛ tirimupɔ a Ghana Mampanyin His Excellency John Dramani Mahama ne agenda a wɔde nam wɔ United Nations wɔn general assembly yi a na ɛsɛ afei deɛ no ghana nso so sɛ wɔbɛpie mu ɔman ghana mu a sɛdeɛ wiase amansan nyinaa ɛrebɔ yaba so ɛfa ɛyɛ asomdue ɛho nsɛm no ɛyɛ adeɛ a ghana mampanyini bɛkasa afa ho ɛyɛ ghana asomdue a yɛwɔ ne hia hia sɛ wiase nyinaa so nyɛ asomdue ɛna afei nso kora mpo ahobanbɔ mu nsɛm ne sɛdeɛ wiase amansan nyinaa ahobanbɔ nsɛm siteɛ ne ghana ahobanbɔ nsɛm siteɛ ɔbɛwisɛ no nyinaa gu hɔnom na afei nso so yɛahwɛ mpuntuo ne anisoadehunu, yɛn adaeɛso ne deɛ ɛsi yɛn ani soɔ, ɛna afei nso koraa mpo no, ɛyɛ wiase, ɛyɛ ɔbɔbrɛ nsakyerɛeɛ, mekyerɛ climate change ne ho nsɛnsɛm na afei nso koraa economy, economic integration, ɛho nsɛm nyinaa no, ɛyɛ adeɛ a Ghana man panyin His Excellency John Dramani Mahama ɛbɛkasa afa ho de akyerɛ sɛ wiase sɛdeɛ nneɛma ɛsi ɛrekɔ no, ɛnyɛ adeɛ a Ghana nso so no yɛate ada. Yɛn nso yɛn ani di akyire pa ara a yɛrebɔ mpɛmpɛ ahwɛ ama biribi akɔ so wɔ ɛyɛ ewiase afa afana nyinaa. Na wohwɛ Ghanafoɔ a ɛwɔ hɔ nom ani agye a ɛwɔ mu ɛwɔ mu sɛ Ghana manpanyin His Excellency John Dramani Mahama wɔn nso abɛpiem wɔ hɔ nom na wɔn afam ho Ghana afadeɛ, kente ne emu nneɛma a wotumi sɛ ampa Ghana yɛwɔ amammerɛ na yɛ amanneɛ nso so yɛntoto no ase koraa. Ɛno nti no, biribiara ɛrekɔ so tɔɔten wɔ hɔ nom a Ghanafoɔ a ɛwɔ New York Ne titiriw ne wɔn a wɔbɛn Ghana mampanyin no bɛ asoɛeɛ a ɔkɔtenaeɛ a na ɛsɛ adeɛ a wɔn ani agye pap. Wɔ Amerika man mu hɔ no, Ghana mampanyin His Excellency John Dramani Mahama ne hokani ɛyɛ Lordina Mahama a wɔno na ɛyɛ First Lady anaasɛ Ghana baa panyin akɔpue mu wɔ afe nhyiamudi a ɛyɛ United Nations a wɔtumi yɛ na afei nso kora wɔde si hɔnom bɔ mpaeɛ de pere asomdwoeɛ ma mmɔfra. Ɛna afei nso kora mpo no mmaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛnya ɛyɛ wɔn fahodie na afei nso kora mpo no ɔhaw ne amaneɛ a wɔn ɛnam mu no atumi afiri wɔn abrabɔ mu ɛno ana Ghana baa panyini Lordina Mahama a wɔno ana yɛ first lady wɔgyina simpie so a wɔde nsɛm ɛto dwa ana wɔkyerɛ mu sɛ wɔde adesrɛdeɛ ana ɛto wiase afa no nyinaa anaasɛ wiase amansa kubatɛn anim sɛ wɔbɛtumi abɔ wɔn ho mmɔden na wɔpere asomdwie ɛde ama mmɔfra Na ɛno aboa ama daakye nkyiri mma no wɔatumi abɛyɛ mpanyin pa. Na sɛ mpanyin nni hɔnom a, wɔatumi asi anan ama biribiara atumi akɔ so tɔɔten sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa na afei nso koraa mpo no, ɛyɛ ɔman nkyekyere a yɛkyekyere ahwehwɛ asomdue ɛpem asiberɛ no, biribiara atumi akɔ so tɔɔten. Ɔbaa panyin de nsɛm too dwa wɔ New York mmɔnten so wɔ mako a na ɛyɛ United Nations wɔ mo General Assembly da ɛtɔ so aduowɔtwe ɛbɛkɔ so ɛyɛ ɛda ɛnnɛ ɛbɛhyɛ aseɛ ɛnnɛ yi na wɔn bia no koraa na wɔn bia no bia no a wɔn de mpaebɔ kɛseɛ ɛna ebia no na wɔn bɔ mpaeɛ de ma ɛyɛ mmɔfra a sɛbi mpɛrɛdas a wɔn ɛnam ɔhaw amaneɛ mu ɛwɔ wiase am afanaa nyinaa na maame ɛde nsɛm ɛsan ɛto dwa ɛkyerɛ mu sɛ sɛ wokɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ abibiman mu a nyameɛ no nokorɛ ni Wohwɛ ateetee pa ara a mmofra nam mu a, awerɛhow. Ɛno akyi no, nneɛma bebree kɔ so wɔ mmofra asetena mu a ɛyɛ a na entwa yie koraa. Wɔse mmofra bi wɔ hɔnom a wotumi hyɛ wɔn kutupa, na wɔde tuo ahyehyɛhyɛ wɔn nsam sɛ wɔnkɔko, na afei nso koraa wɔmpere wɔn mfa ahodie. Mmofra a wonnim hwee nso tumi gyigye tuo yi na amu de asi ani, ɛnyɛ asɛm ketewa, na wɔakɔko ko biara ama afei nso koraa mmofra no, wɔatumi ahu sɛ ampa, wɔatumi ako ɔkoden. Wɔse wei nyinaa yɛ fawohodie a yɛtiatia mmɔfra fawohodie so a ɛnyɛ adeɛ a ɛboa. Nti wɔsrɛ ekubaatan United Nations ɛna afei nso koraa mpo no akuakuo ahodoɔ bebree no ara a ɛwɔ ɛbɛyɛ Bibima mu ɛna afei nso koraa no ɛyɛ aborɔfo nkuro so na afei nso Asia ɛne nkuro ahodoɔ pii so.

Wɔ ne korakora mu no, yɛn maame Lordina kyerɛ mu sɛ, sɛ wobɛpie mu wɔ Ghana, ɔman Ghana mu a, Lordina Foundation a wɔde baeɛ no, ɛyɛ kubaatan bi a ɛnhyɛ aban ase, na mmom wɔn dwumadi a wɔdi nyinaa ne sɛ, Wɔboa mmɔborɔfoɔ, ne titiriw ne mmɔfra a wɔyɛ nnyanka, ne wɔn a wɔnnim adeɛ nanso so no wɔntumi nkɔ nkɔ wɔn anim wɔ mɛkwan a sikasɛm ho yɛ den ma abusua, ɛna afei nso kura mpo no nneɛma pii ahodoɔ a wɔtumi yɛ boa ayɛ ayaresabeafoɔ ahodoɔ ne ayaresabea sɛdeɛ ɛbɛyɛ a amanfoɔ bɛnya ayarehwɛ a biribiara ntumi nkɔ so. Na wohwɛ ɛyɛ afe afe nhyiamudie a ɛyɛ mpaebɔ kɛseɛ a wɔtumi yɛ de ma mmɔfra a ɛwɔ wiase afa no nyinaa a ɛyɛ World Vision International ɛna afei nso kora mpo no wɔn de wɔn ho akɔdɔn ɛyɛ World Council of Churches ɛna afei Caritas International ɛna Episcopal Church ɛna afei nso kora mpo no akuakuo ahodoɔ bi a wɔwɔ gyidie soronko sɛ mpaebɔ ɛtumi yɛ ade nyinaa na wɔn nyinaa de wɔn ho abom abom a biribiara ɛkɔ so tɔɔten na wohwɛ wɔn a wɔdii ɛyɛ yɛ maame Lordina Mahama akyi ɛtumi kɔpie mu ɛwɔ dwumadie no ase a ɛyɛ Deputy Chief of Staff in charge of administration Na na oye Bampo Addo wɔ no ne ɛne afei nso kura mpo no Lordina Foundation Kubaatan no ɛyɛ mpanyinfoɔ mpanyinfoɔ a wɔda ano na wɔhwɛ ma biribi akɔ nkan ɛna wɔtumi ɛne yɛ maame Lordina ɛtumi ɛkɔ dwumadie no ase.